Mae'r gwanwyn wedi dod i ni flood out ar y tir. Mae gwaith y tir yn galw. Mae eisiau plannu rhyw 120 o erwau o oniaeth cnyder nhw'n ni nawr. Ni wedi cael start ar ni. Wel, mae trosiedi sydd â ni fan hyn, uh, rhai o'n nhw'n uh, henffordd pur a rhai o'n nhw croes henffordd. A rhein sy'n dod â Lloyd yn i gynta. Mae'r tarw wedi bod yn rhedeg haf dwetha gyda rhein gynta cyn bo fe'n mynd at yr Fiches fel bo rhein yn dod â Lloyr bod bach mwy amser da ni i hala gyda nhw cyn bo'r rest o'r o'r Fiches yn dod. A ma rhein wedi dod nawr ers rhyw pethefnos rhei o nhw tair wthos a mae un arall ma jyst wedi dod yr un bach du na a ma nhw mas yn yr awyr iach a ma nhw'n neud i neud i'n iawn. A gobeithio nawr gewn ni'm gormod o law a gormod o tywi o'r to a by' raid dod nôl mewn â nhw. C'mon. Wel ma'r yy tri tarw sy myn 'yn yym wedi ca'l ei geni 'ma de yy i'r buches Hereford sy 'da ni. A bydd nhw yn ddwy flwydd oed nawr yn mis Mehefin. A i ni wedi cadw rhain man hyn ar ben unen ar gyfer y ticiau a wedi cael nhw wedi testo'n glir. Felly mae rhain nawr yn glir i werthu a bydd hwn sy'n mynd hyn a hwn mynd hyn, bydd ddoi ma nawr gyfeitho ni yn mynd i gyfyrddin dydd Gwener i'r farchnad. a gobeithio cael ei gwerthu mlaen ar gyfer teirw i fagu yn rhyw fuches arall. Y rheswm i ni wedi dod i gyfyrddin heddi yw uh, mae'r Di Gwener cyntaf yn y mis, um, mae dechrau Ebrill, a dim ond rhyw 15 diwrnod sydd â ni ar ôl ar y TB test cyn bod rhaid ni i brofi'n to. Uh, a hefyd, uh, ar y Di Gwener cyntaf, maen nhw'n gwerthu tarwod,

Wel, bach yn siomedig o'n i, o'n nhw biti cyrraedd, cyrraedd y nod o'n i moyn adael nhw fynd, ond ar diwedd y dydd, i ni ma i werthu, a dyna tred ar y dydd, a mae rhaid derbyn hwnnw. Byddai ni wedi gobeithio cael rhyw 300, 300-400 yn fwy am un o'n nhw, am yr un cynta, ond oedd yr ail un ddim yn bell o'i farc, dwi'n teimlo. Um, oedd e'n darw pert, Ond oedd e bach yn fyr yn ei gos, a dwi'n meddwl bod hwnnw wedi taro'r nod jyst beth oedd i werth e. Wel mae'r ca yma, un o disasters gea lenni yw hwn, a mae wedi hapio dros y wlad yn sawl gwahanol man. Y mis hydref fe hoion ni hwn, fe ddath e dros y ca i gyd, a wedyn fe gathon ni'r eira, oedd yn peth da iddo fe, oedd e'n cwoto fe i gyd, a oedd e'n uh, yn insiwleto fe wrth y rhew i gyd, ond wedyn pan aeth yr eira a gathon ni'r rhew dwetha, a rhewodd hi'n galed ofnadw, beth ddigwyddodd oedd beth ma' nhw'n galw yn Saesneg frost lift, ble ma'r ddaear wedi codi gyda'r rhew caled, a ma'r hadyn wedi aros ar ôl yn y ddaear, a ma'r gwrwydde wedi cael eu torri yn rhydd yy wrth y planigyn, a tipyn o golled man 'yn achos bydde'r cae 'ma, ma' rhyw Am tua ar bymtheg erw bydden ni 'di cael tynnu am 45 tunnell o o rawn o'r cae 'ma, a bydden ni 'di cael tynnu am cant a hanner o o bernau mawr gwellt, a ma' rheiny werth rhyw ugain punt yr un, dwrnode 'ma. Felly, ma' rai' bwrw ati nawr. a'i hau e a rhoi yr crop nesa mewn mor gynted ag allwn ni i hwnnw gael dod. Co beth dyle fod yn tyfu yn y ca arall. Mae hwn yn ca oedd gath i hau yr un amser gyda um, gwenith geia A ma' 'di dod, bleser i weld e, mae'n tyfu nawr bob dydd, a fi'n gobeithio byddwn ni'n cynaeafu hwn ar rownd adeg y Sioe Frenhinol ddechrau mis Awst. Wel, ni'n treial watsio bod ni'n ni gyd rownd y bwrdd fan hyn i cael swper. Ddim yn aml iawn i ni gyd fan hyn yn cael te, ond mae'n digwydd ambell i ddiwrnod, mae'n dibynnu yn gwmws ble ydw i. So mae yn bwysig bod ni'n cael catch up un pennod dydd gyda'n gily jyst i weld beth sy'n digwydd y rhain yn yr ysgol a a gwybod beth sy'n mlan. Cadw cysylltiad â pawb yndyfe? Ni wedi cael rhywun nawr i helpu i godro erbyn nos Yy mae hynna yn lleihau fi yn bach yym le ma David gallu neud y lloi a wedyn dwi gallu halo fwy o amser yn tŷ gyda'r plant enwedig leni ma Delor yn neud i tegau achos amser ma nhw'n dwytr ysgol dwi'n dueddol o mynd mas a ma nhw yy wel na fe- na shwt ma nhw mas ar y ffarm ma gwmaint o diddordeb yn y ffarm achos ma nhw mas yn dilyn fi ran aml yr yr amser. Mae eitha pwysig bo un o ni ar gal yy a Hedydd sy fel fel fel reol os ma Owain ar rygbi 'da ge bob nos Fawrth a ma Mared a piano da ar nos Ioe a telyn a bethe a mae eisiau cael help ar delor achos y tegau so mae'n bwysig bo uno ni a Hedyn sy sydd fe reol yn goffa neud y lloi a bethe so mae'n mynd mewn gwd nawr bo Hedyn yn lladd ar bach mwy amser i helpu y plant yn tŷ yndyfe?